Wo ame da gbɔ. Ame le afia me nane wo gbɔ kpɔm lo. Yo. Afi ke nɔvi ma le ele. Nɔvi nye ma le ele enua godo ya nane gbɔ kpɔm afi ma. Yo kaba kpɔƒe nane wo gbɔ na mi. Ne mi ava kpe ɖa.

Oho da, awu yio ne ƒle gbɛ me ko tɔ nyuie o, awu ekura tsɔ ke ɖo djidjim aƒi toe na me ne awu ɔlu ko sɔm nyuie ko me le bɔbɔe kura o. Awu ɔlu me kɔ mia fi ƒle awuɔ ta ne ma ko nɔ kɔ la. O da, o gblɔ ɖe o gblɔ ɖe ɖo ekpo ekpo ƒoli ŋtsi gba. Kɔ be do go tso ŋdi me ke lo. O da, ɖɔ ga yi bubu dji ga kɔ gbe. Ahan le yintɔ gbɔe. Ago, ago, ago. O da, wɔ be ma ɖe ago do molo. Amen. Ame ke, o ame dro we zɔ. Yo. Awo le kɔ zikpi ve le. O mɔ zɔ ɖe mia ŋu. Mata nu mia dome hã fain. Ok, o mɔ le kɔ zikpia ve o. Mia gbɔ fa. Ala ko o join ke ɖe mia dzi. Fike ne tso. O, metso dzidziƒe. Eme dzeƒe dzi. Eme ge ɖe mia dzi kpɔ be makpɔ dzeƒe aɖe adze. Ŋkɔ nye nye mazikpo. O, mazi kpo, wò ŋkɔ vivi nam loo, ke wòe zɔ. O da ko ɖe fie medro tso ɖe ŋkɔ mele sia dzidzi ƒe kɔ vɔa. Ha dzidzi ƒe ko metso hẽ dzia ƒe dzim. O da mi me dzesi ame dro tututu o gake mexɔ se be woaxɔ dometɔ ma tsã ɖe ŋuɔ ke mia pak enuwo ɖe me ne wɔ dze eme. O enya ma me nya ɖekee mɔ nya eme susu ma bum gake ezu be dɔ ŋuwo le xɔ me. Dɔ ŋu mɔ mia pak wo ɖe akpa ɖeka ko ne hena dzi teƒe aɖe amlɔ me yi kɔe. Ao! Meɖe kuku mikpe ɖe ŋunye. Mikpe ɖe ŋunye ko le afi aɖe ke metso le. Ao! Sista kple fowo mikpe ɖe ŋunye le afi aɖe ke metso le. Ao! Woda gake ni ya ɖo va gblẽ lo, ixa me ɖo va gblẽ fia lo, ne menye meɖo xɔa, ke ko atrɔ zu bubu no lo. Ao! Meɖe kuku la mikpe ɖe ŋunye le. Ao! Eyo, Mawu li. Vɔ gba le shi nakɔ ge ɖe xɔ me ne miakpɔ wo xɔ ma me gbɔna. Oh, akpe, akpe, Mawu neyra mi. Oh, akpe kakaka. Akpe. Ameƒo, bɔnɔ ƒe ma fi amedzro ɖe va dze mi o. Amedzro tsɔ fi ka ye fi ko le. O, ebe tso didiƒe lo, ebe tso didiƒe gake wona be wokple mia dawo dogo. Ke ènye abe ŋutsuvi tsitsi enea, miatɔ alalam hafi miaxɔ ame dzɔatɔ. Ke ne ŋugbe gblɔ o la, wònye miexɔ da ɖe aƒea ŋu fia ɖe, ke ne mewu mi fia. Hã eyi me li o yi na lo. O efo, ke ne mele aƒea me ame ɖeɔ ɖe va ko, hiã be miatɔ alala wo vi hafi axɔ ame ɖeɔ le aƒea me. O ke mia dae mate ŋu awu naneke ku ɖe nu dzɔdzɔ ŋua? Menye nenema gblɔ mele o. Medi be miana manye abe mia fo ene. Hã ye ma gblɔ mele. Be ne meliɔ, mia da tsitsitɔ hã li, yi hã tɔa wɔ nu ɖe sia ɖe. Mia da menye kpɔm abe ŋutsuvi tsitsi ene o, ta ne wòle nu ƒo nɛ lo. Efo me si, ke me gblɔ ge nɛ. Mia ge ɖe aƒea me kpɔ o, edɔ ɖe dzi be yeawu ne kpɔ mia kpo nana ɖu hã. Fifi le mía va afi ye ma dɔ nu o, a yo me si, ke ta tso mi dzoe. Tso mi dzoe.

Gake mexɔ se be Mawu li gblɔ no be mi xɔ eme ɖo. Nuka dzi nèle be yeaga se? Gake ƒo eglo nya ma megblɔe no be ɖasi nya ma ŋu ta megblɔ ɖe mia da. Ke leke wòga dzɔe fia? Edze be nye ŋutɔ magblɔe nɛ, elabe nye ŋutsuvi tsitsia le aƒea me, ne wòanya. Ne nanewo dzi yi gea, edze be wòana manya. Efo, ta ne mele aƒea me o, ne nanewo dzi yim kɔ ɖa be míatɔ míano dzuam hafi nàgbɔ fia. Nye fo, ena be enye tsitsi nam loo alo ɖekee nye nya? Ne mele aƒea me o kɔ? Nye mia no dzɔm aro nya ma no dzɔm na afi na no na yi dzia. Mia da me nya le ma gblɔm na be gake ale ne gblɔe kɔ mia kpɔ ba leke mia awlɔ nyo be. Leke mio ɖe ɖe mia nɔ fie ya no nya yo he mi fi ɖa si nye yo ŋuti mia gblɔ nya gbagbe ŋtɔ yi. Nye ame si ye ma me gblɔ mia kɔ ba leke mia ali wɔ nyo ha.

Wonyana gake gabiana. O, etɔe menye afɔ vɔ ɖeke dzi eme le o. Edze ame aɖewo ne wova yia eƒe afɔ dzi ko mele. Ayo, ke mele to dzi ne va míase. Ku ɖe foli ƒe wɔnawo ŋua? Medi be míadzi ŋkeke ne nàde nyateƒea katã me nɛ. Ke ɖevi ya mia fofo fɔ le gbe me ɣli dom wòkplɔ va aƒeme, ye mia dada hã xɔe. abe ye ŋutɔ via ene helé be nɛa, ye va be yeade mía ŋu le aƒe mea? Ate ŋu ava ɖe ne eva kpɔ eƒe nuwɔnawo teƒe le aƒea mea? Eye nye ŋutsuvi tsitsia, ne menanɔ ega le be magblɔe na ye fia wòe. Tso, eɖo afi ma. Ebe ŋka, ɖevi ya menye ƒomea me tɔ o eye wòva go yim nenema. Hum, esesẽ ŋutɔ. Amedzro aɖe dze mí ŋutsɔ. Ebe yemenye ŋka te fi yemenye ŋutso, yemenye ŋku ɖe amedzro ŋu oa? Tso eƒe nua va go me loo. O, ele be míalé nyateƒea ɖe ata si ne ɖevi ya. Gake nyemedi be ewò nàgblɔe nɛ. Yehowa toe mesi. Eya tae meva gbɔwò be ne aɖaŋu aɖe lia, ne míaɖui. Womegatsi dzi olo, manɔ ɣeyiɣia kpɔm, ne nye me ve mia gbɔ ke mena nage wɔna kluivi. Yo, ete mesi, madi be makpɔ maɖe le mia gbɔ fiya godzi ta ke emegbe. Ke nade nyui olo, ke ale wole fɔ, míakpɔ be alekee míawui esia. Eyo. Taƒe menyui. Yo. Tamazikpuiwoe zɔ tsɔ va yi. To kuru eme ɖe medzi be maganya o. Àte ŋu aɖe ɖokuiwò nam nyuie. Hmm. Esesẽ. Enya ma nyi mete ŋu agblẽ o. O. Nu ka tae? Ye le ke gomee nya kɔ yi ye mate ŋu agblẽ. Hmm. Ameyike gbɔ menɔ evia va nɔnɔ ame aɖe nɔm ɖe ŋutinye ɖeko meva nublanui wɔm ne ɖokuiwò o hum. Ameyike gbɔ menɔ meva bia be ye nye danye loo alo mee nye danye o. Meva nya gogoe aɖeke gblɔm na ame o ale be nye susu meva wɔm na nu nyui o. O keŋkeŋ va dzɔ amea gbɔ nɔnɔa Kokoko eɖo abe wògblɔ nya aɖe na wòe. Hum, enye yi ke va gblɔ na amea enye be, Menye ye nye dzinye la o. Hafi wògblɔ nya na amea, ewɔ nublanui na amea aleke gbegbe! Yi tsite nye ame mi nye ƒonye Mawu. O, nyateƒea.

Yoo, mezɔ ɖe mia ŋu. Ya Mawu, mia da ɖe. O, ele xɔ me lo. Ã, yi ma do gbɔna. Ã, ya me tsu me ge ɖe xɔ me mɛ ʒan vi. Yoo. Ok, mia da ŋkee jɔ. Nenema be anyigba ma, wo ŋlɔ ge kakakaka wo nane ɖe dzi me na me nya. O, anyigba ka? Alo anyigba ma le mía godo. Ee, nu ka tae anyigba mae mewɔnɛ? Metɔ afi ma va yina, megblẽ na ame o. Mekpɔ ame aɖewo le dɔwɔm anyigba dzi afi ma. O, efo. Ke ne mía da na amewo va anyigba afi ma ŋlɔm o ɖe, nu gbegblẽe wònye? Ee, nyemebe nu gbegblẽe o. Enye ŋutsuvi tsitsia. Edzi be ne nanɔ wo dzi ɣi ma. Ɔ nu nya nyi nam. Xoli, ma bia ɔ se lo. Ɖe ne nye ŋu tsɔ nyigba ma ŋtsi aro enye ame yi tɔ o dza? Aro ɖe ne bubu ŋ be anyigba ma le yi ƒe akɔnta me? Nya ko nye gblɔ le nam. Mia fo ƒe anyigba o nye o gble ɖi na mia. Ɔ fo leke ma nɔ omɛ ma? Nu ke dzɔ? Ya da gblɔ be, ɖe ne tsɔe be anyigba ma le yi ƒe akɔnta mea? Gbo djri nɔ ko me na mie. Wɔ ŋkee ne nya tso anyigba nu vevie nenye mekpɔkpɔ naneke teƒe haɖe ko. Ŋkee fia be mía fofo ƒe nyigbe gblẽ ɖi na mía. Nya mele nya kɔntam o. Mía da, mègaɖu dze na akɔ na ave o. Gblɔ nya aɖe kloe ɖe anyigba ma ŋu na mí. Ne fo wɔ toɖoga sia, ke mi ko zikpuia ne mi magbe na mi. Efo wɔ ko zikpuia nava ne nyea li ko ne mía si. be eyime xoxoa tɔ la, ele be ye kple Dadaa yewoayi Havasini avae wɔ dɔ ɖe. Gake eyi wole wodzodzo ge la, mía nɔvinyɔnuvi nɔ Dadaa shi nɔ nonom, ta nya me tsi, ta wokplɔm da ɖe mía te gbɔ fijo. O, Oda, ta mía nɔvinyɔnuvi aɖe galia? Ke dɔ kpa ko le fia. Mia te kae ma edzi be ma dze si mia te ma lo. Mi ga vɔ mi si dze ge. Ele be ma nɔ va fia alo mia yi gbɔ. Azɔ ma yi nya dzi na mi. Eyi ke wo yia, wo va yi dze dɔ la gɔme. Gake aʋa ɖe va dzɔ, wo le be woa si a gbɔ. Le wo ƒe gbɔgbɔ ma, mia nɔvia nu noma fiwo kɔdzuia me kpe ɖe wo ŋu gbɔ. O. Egɔme ɖe? Ke nya ke papa kple dado gblɔ ku ɖe mía nɔvia ƒe magbɔmagbɔ ŋu. Migavɔ̃, migbɔna egɔme se ge emegbe. Ale be anyigba ya ŋu enya tsɔtsɔm ɖoa? Papa gblɔ ne mía te be. Anyigba ma ya tsoe ne ye fi gbãtɔ abe ye ƒe nunana ene. Gake eya ta anyigba ma va sɔ asi wo ɖoa? Gake nya ya mexɔ nya ma de eme tututu o. Ye ne mexɔe se wo ɖe, leke nèbe mawɔ? Nyateƒea koe mame gblɔ na mi o. Eƒo gake me gbagba dzem o lo. Nuyɔ kata dzi yim fia ekpɔ leke ŋ wova kɔ yi me fia. Wa nɔ fima ena nye shɔshɔ ku bia nɔ nyi. Ma gbagba dze ge be re ya se na no gɔme aro nuyo ke dji yim gɔme o. Mia mia fofɔ ro o o nya o kɔ nyigba gama ne mia da aro me nya be ga gbɔ na fi bubu o dji ge o. Efo ŋka tututu ye djɔdjɔm fia mia da ya ko mia dji kpɔm kɔ. Wòlɔ̃lɔ̃ be yeako bubu aɖeke ɖekeɖekeɖe keke nɛ. Gake mɔ bubu aɖeke de eme si abe ŋutsuvi tsitsi nɔ eƒe ame ene o ɖe. Edze be wòbe yeawu nana wòawu na manya hafi wòawu nene ƒe nuwo o. Nye ŋutɔ nye anyigba, mava ako sedede tso gbɔwò fia awu nane ɖe edzi. Enya aɖeke mele asinye aɖeke o, gake meŋ mekukua gake ɖe nyateƒea nu kukɔ, elabe nyateƒea kɔ ŋuti menye kpɔ wònye to dze ge o, ta ne meke ɖe nyateƒea nu kɔ. Gake ame da. Edze be míadze agbagba, mía nɔviwoe mete ŋu gbɔ o, míanye nane ku ɖe eŋu alo míadi yewo mɔ lo. Nyateƒee, mewɔ agbagba dzem be míate ŋu awɔ nane tso enya ya wɔwɔ ŋu, elabe ya ganye ŋu tso enya wɔwɔ ŋu wu. Eyo, ke nya me tso mía gbɔ. Eyo. Ame da ɖe asi le funye ŋu ne míagblɔ nya gbagbe. Yo, mese. Gake nua ke dzi le, ele be nya dzi nana dem. Amoko, na nɔe ɖe kpadza via sɛn. Amoko, enye nu yedzɔ. Enɔ nuwɔna aɖe wɔm ɖe ya da ŋu o, menɔ dzidzɔm nam o. Menɔ gblɔm nɔ zi geɖe zi geɖe gake menɔ ewɔ be menɔ gɔme sem nam o. Mawu, nya ke magblɔ nèle. Ya nyɔnu ne minya wɔwɔ nyuie ɖeko mia dzi ɖu gelo. Nuya ŋke mia fofo gblɔ ɖe megbe na mia, ɖeko dzi zi ge meɖeke kɔ ge na mi. Kara nya ma gblɔ nele dzia? Leke wɔ zi nuwo dzi ŋma le bɔbɔe? Le ɔfiya ne nano mo vi nu ŋma wɔ. Nye kpakple wo nye ŋutsua mia wo dzi be mia ɖu tɔ ɖe nuwo dzi. Efo ele me nenema lo. Ele eme nenema, gake ne be míawɔe, míawɔe le dzigbɔɖi me. Ali ne kɔ wɔmee ya, nye anye ɖeka dzaa, medzidzɔm nam o. Mesi, gake ne mekpɔ nububua nye koe gagblɔ be. Hẽ, eƒo mese nya. Ah, mía da gblɔ be mía nɔvi nyɔnuvi aɖe gali ɖe, míadze agbagba adzia? Leke miedzi ge? Mema ƒe nya gblɔm wole ɖewohĩa kura alo? Elabe nya gblɔm wole fia, yi ʋe nu egbɔ didi. O, nya me xɔe se be meku o. Eli. Ta me gbagba dze ge adzi ake ɖe ŋu. A, yi na ewɔe nya ye mele eme o lo. A, efo be mía yi ɖe afi aɖe lo. Ezã hã wɔ ye do ke mía tso a yi dzo dzi ɖeka. A, yo me si ame nɔvi. Ke mi dzo. A, mi dzo tɔ.

Ao, ame nɔvi, menye leke menya magblɔ ke lo. Etsɔ hã ye nye ŋutsu tsitsia, ye etsɔ hã ye nye ŋutsu tsitsia lo. Ŋɔɖo. Ke yo tsitsi ye ve nya ʋlim fia ɖi efia si kpio nye ʋlim o la ɖo yi kple ama ɖi ʋlim a? Kpɔ ɖa tsi ƒo ɔŋu. Egbɔ na ŋu dze ge. Ʋuʋu mo kpata ʋu mo la ʋu wodroe. Owɔ ge ne tutua yi ŋutɔ anya nya ke be nyi nye nyɔnuvi tsitsia yi hã ye be ye nye ŋutsuvi tsitsi va. Kiko dogo ye me klan o. Menye wòe mabia be vi koe nye. O, nya menye fi wòyi gɔ̃ hã o. Tso ŋtsɔ ma ŋu madzɔ kɔ, mega ŋkume kɔm nam o. Ɛɛ, efɔ gbɔa? Ma gbɔ le ɖe ke ne la fa ma. Ee. Ya data ri table dzi be ne ero na no fia be ya ono onko yi me na ge ma nya be ŋtsuvi tsitsi le aƒe me no. O, efo ŋke ga dzɔ, efo va nɔnyi, va nɔnyi. Wonɔ anyi bɔkɔ. Efo ŋkatu dze dzɔdzɔm fia fia zɔn gblui na mia se. Enyi va to xɔ gbɔ va yina fia metsa ŋku enyi mekpɔ dɔwɔla aɖeke le afi ma o. Gake ye metse ŋku yi ɖe nua xa kɔ mekpɔ ame ɖeka le afi ma. Egbe mebie kɔ o. Wòɖo ŋu nam be mia da be yewonɔ dzidzodɔ la wɔwɔ. Enya ma me sa mevivina ŋkura o. Elabe mía Daa megblɔe nam be dɔwɔlawo ɔɔ dzidzɔ dɔwɔwɔ. O eƒo ta nya mae mevivi na wò ɔ? Nya ke dɔwɔlawo gblɔ nu ye mevivi na wò ye nya gɔme ka dze le dzi. Mía Daa ƒe nya mese la dɔwɔlawo nu nye be wobe ega meli ne míakɔ xe fee ne wona dɔ nayi dzi o. O eƒo ke nya ma ɖee vevesese ka tututue nya ma gado na wo ƒia? Tso o Mawu li edzi be yeade mía Daa dzi ɖe ŋutinye. Míamenya be ga li míakɔ wu dɔ ma nui gake mía Daa di be yeazi ga dzi. Efo. Ake ne ekpo nane meso ŋku na o, ɖe nava bia, ava bia seme. Enyo wu nanɔ adã wɔm nenema, menyo o ɖe. Le nyawo nyateƒe mea, ega elia megate dɔ dzi o, gakpowo hã vɔ. Ta medi be maƒo ƒo na ne wòƒu hafi woagayi ɖe dɔ dzi. Ènya ame aɖee dre nyawo nya? Gake ele be manye ŋutsu ŋu, elabe menyae be ga li. Ekɔkɔ wu dɔ nu. Efo, ne me wonya gɔme se mo lo, mia da ro blo nane koko koko afi mu ɖe sia ɖe ƒo ne dzina be anye nane ku ɖe ŋuti koko koko. Wo nye ma de nu me na wala be me nye nu jɔjɔm tso ŋma nu. Mia da dzi be ata fu mi, ela be gã mia fofo gblẽ ɖe megba na mia. Mia da da me dzi be akɔ nu dzi o, ya tsɔ si dzi ta me dzi mia nye nane ke tso nu. Ake foli, ena ne dzi ŋutsɔ si nye me lo. gake eŋu dzi ɖi le ɣeyiɣi nyuitɔ dzi aɖe ena ne gɔme se ge. Gake etsɔ hã eye nye tsitsi nyitsɔ hã eye nye tsitsia nuke fu ɖe eŋu me. Nɔviwo mewɔm nene me koe ko ɖeka nɔ wɔm alea. Nɔvinya Rochon, Aleke wòagafia nya be nu ye dzi yim? Efo enye nu ye dzɔ aɖe meda bubu ŋu o. Ɖe meda bubu ŋu o ta edze be wohana de bubu ŋunye. Mègakpɔ be yetsia wum ta nanu nu ƒom nam nenema o. Enye le asinye ema megblɔ

Enya teƒea se ge. Woda ɖ'asii ŋu. Nuya katã wɔm wòle fia ɖeko na nye susu ho dzo. Hɛ, alo woda alo enya ɣaɣla ɖe ɖo li be ɖo be yeagblɔe nam o. Oo, enya ɣaɣla aɖeke meli nenem o. Eyi ge ɖe mía te gbɔ. Eme gbɔ li wònye kɔ ese ge. Mía da yo ke nye ame tso vie, elabe nuya wɔm fonya le fia yi dzi koe va vim ɖe eŋu. Come on, Chugbo, vie. Ayo. Leke wòdzɔe nege ɖe dzinye kpata le megana menya hafi nèva hã o ɖe. Ete, fifia ŋua bɔbɔ ŋu yina ye. Ɖevia di be yeade dzi nya ɖi aƒea me. O, nu kae gadzɔ? Nu ko va gadzɔ ɖe ye dzi. Ewɔ te, ne mèganye aɖe gblɔm sia nye dzi ava nɔ veve sem. Ta medi be nàyɔe. Yoo, mesi. Ke ɖe? Yi ne miadzi ŋkeke, ne miagbugbɔ miava li, ne miabɔbɔ nɔ anyi, ne miagblɔ nya boŋ.

Ame, O míawoe zɔ, míva nɔ anyi. O míawoe zɔe, gbɔnye faa. Medo go sista vi o, ebe sista fa kɔ dzi mee le. Ema kplii be o ame kpɔ be wo dzi mo le hã. Be mega nye sista fa kɔ ɖe ko ɖeka ko me dzeshi le tokɔ me.

Efoya kple srɔ̃a va dze mía gbɔ hafi enɔ dɔ wɔm hafi aʋa aɖe dzɔ wo si dzo. Ale be viɖe vi nɔ wo si hafi wova. Gake eye aʋa dzɔ wo si dzo yina womete ŋu kɔ ɖevi ya kɔdzi o. E, fonya kple srɔ̃a ye. O, mía gbɔ boŋ wova dze. E, mía gbɔ va dze. O, akpe kaka, ke woe zɔ loo. A, Pɔlu. Alo va dzɔ ame dzi le va ke ŋu keke nya me gɔme dzi. Ame da me shi mia gbɔ se. Yo na de ni. Ke de via sui to yo gblã di de. Enya ma he ya. Ye va tsi aleka. Oh, de via le va tsi aleka. Eye ema va tsi ya la o. Ga nye be ebe yeava amuga ŋutɔ me yeava tsi akpɔ be yekpɔe dzi la oa? Taɖo mahi edze ame aɖe gbɔ. Ke ɖevia ŋkɔ ɖe? Yo va afima ŋkɔ eye ga nye tsɔ nɛ nye ma zi kpɔ. Yo me si. Ke yo nye ƒe foto hã le asi nye kɔ. Ma dze agbagba akpɔ be leke ma wɔ edzi ake ɖe eŋu. Yo ke zã dodom, me mɔ bia ge, gbɔnye hã dzi edzi. Yo a kpe, Mawu ne yra o.

Gake Mawu li gblɔ nya geɖewo nam be yeklo yewo ɖo dze. Oh, sista, ee, nenemae loo. Nya aɖeke meli magagblɔ tso nya ma ŋu tsɔ wu eyiwo katã megblɔ ne ƒomeawo li. Ewɔm blanui. Ameda, gake ne amea gbɔ nènɔ, ne ɖe wòte ŋu gblɔ nya gobii alo wògblɔ nya tsi vavã aɖe na wò fia, míanye nyui tututu ne dzɔdzɔm gobii fia. Ɖewomahi enyaa wɔm glai na yi hã. Yi ta medzi be yeagblɔ nya aɖeke nɛ o ɖo. Ema be mable mi fia alo mato nyateƒe na mi fia o. Menye nya ke magblɔ o. Ema be amea gbɔ menɔ. Egblɔ nya aɖe nam fia avi ko fani. Nyetɔ me wu nɛ kplɔ nɛ ɖo nye me se gɔ. Ta me va ɖo ɖokui nye dzi be ma va dze ame aɖe gbɔ kpɔ be ma nu tsatsaŋ alo ame na kplɔ ma nu tsatsaŋ kpɔ be ma dze tsi ƒo nye ma ɖe o. Yoo, ewɔm blanyi gake Mawu nya nusi nye nya o. Oo, Mawu li. Made mía te gbɔ, gake ebe etsɔ mía va ne yeagblɔ nyateƒe aɖe na mí. Yo, ke míaku tsitsi esia, ne magava nu gbɔgblɔm be ye nye míaku tsitsi vɔ o, ye megase nya aɖeke o. Esi ye nye ame gbãtɔ megblɔ nya na, ta mía nu dradram ɖo. Yo, mesi esu be mena nɔm le ŋuwò godo ta ke metso ge ɖe afi ma gbɔ. Yo, madzi kpɔ, ke metso ge ɖe duɖoƒia, míakpɔ be nuke míawɔ hã. Yoo, ame dame si. Hmm. Romahi. Afi ko yina. Nya madze mɔ akplɔ wo. No yo me rɔrɔrɔ. Baba afi yi ke nyateƒea lea, nye hã mava do gui. O oh, vinyewo, nyawoe zɔ lo, nyawoe zɔ, míege ɖe dzinye gba, nyawoe zɔ keke. Yo, ate, míezɔ ɖe ŋu, aleke yela ƒe ama? Ɔlilo, ɖewo nyana biana. Le ke gbɔ nye fa, ka fɔ ka dje dje le egba. Ete ya va le ya dje nɔ dja ɖo ma na egba ye dji be mia ɖo dja gba na eŋuɔ me na kɔ ne mi kata. Yoo mesi ke mia woe zɔ ake lo. Nane wo dji yim le aƒa ma ewo kɔe ata to nya tɔxe na mi eya ta na to nya tɔxe na mi. Eyo ete mie le to dji mi nye nya teƒa mi dji mia se kokoko. Yoo. Eva dzɔ be mi katã mia dae akpɔ mi le afia. Exo xɔ me atɔ̃ hafi wogadzi nyɔnuvi ɖe eyome. Mia dzilawo va yi hafa si mi edɔ ɖe wɔƒe. Ke dzɔgbevɔ̃etɔe nane vae dzɔ. eye wo katã wosi gbɔ gake ɖevia suetɔ ya mekplɔ wo ɖo gbɔ o. Eva bu ɖe wo gake ne Mawu lɔ̃ ye ɖevia kpɔ ge kokoko. O ete, ɖevi edze mía dza agbea míanya afi yi wòle loo, elabe mía da gblɔe na ma, eye wògblɔe na be globoe edze be mía dza agbea míake ɖe ɖevia ŋu. O etsɔ ɖeka ko mele aƒea me ko amedzroawo ɖe va. Elé ɖevia ƒe foto ɖe asi be eva ŋga ŋutɔ me be ye ƒe ƒometɔwo kple ye dzilawo dzi. Ta ne Mawu lɔ̃ míakpɔe godoo. Yo, nyateƒea, míado gbe ɖa be afii wòlea, míakpɔe godoo. Yo, ete yi nya dzi na mí. Eyi ke mia dzilawo tso Xafa si mi gbɔa, wogava dze dɔwɔwɔ gɔme le amugã ŋutɔ me. Ke gbe ɖeka mia fofo tso dɔ me gbɔna, eye wòse ɖevi aɖe ƒe avifafa le gbe me wòavi fam. Kasia wòbe yeate ɖe gbea ŋu wòakpɔ kasia ŋutsuvi ɖevi aɖe ya le egbea me. Mia fofo vɔ̃ ŋutɔ, gake wòko ɖevia vɛ na amea. Megblɔ nɛ be neƒoe wòazu eya ŋutɔ tɔ. Nɔ kpo wo dzi elabena ame aɖeke menye tsɔ mo. O nyateƒea, ete mí le to dzi nya mɔ dzi mí le mía sea? Nenemae mia fofo kɔ ɖevia kɔ gbɔe va aƒe me, eye mia dada ƒoe kɔ wò via hekɔ dzi ƒu keke wò tsi, eye wo ne ŋkɔ ɖevia be foli. Ko ete yi ne be ɖevia menye mía fofo vi ɔ, ye nye folia? Enya ya sesẽ loo. Nyateƒee, menye mía fofo vi wonye o, gake be ŋutsuna no mía ŋu le aƒea me ta. Etɔ le mía gbɔ ɖo. Le ema megbea, ye nye wò, Mawu li, wova dzi mɔ mlɛ. Foli menye ƒomeya me tɔ wònye hafi o, gake mía fofo xɔe abe viawo dometɔ ɖeka ene. Wò nyateƒea, menye ƒomeya me tɔ menye hafi o. Ewɔ nu sia nu nam abe vi ene. Eyata ame aɖeke menya be menye ƒoya me tɔ nènye hafi o. Hum. Nu yi ta wòle be nya yiwo katã nadze egɔme ɖoe nye be foli ƒe fuɖeɖe le aƒea mea, eva do fiẽ vɔ. Eyi ta wòle be nya yiwo katã nadze egɔme. Kee nye ŋutsuvi tsitsia le aƒea me. Eye nye ŋutsuvi tsitsia le aƒea me. Eyi ta wòle be nya yiwo katã nadze egɔme ɖo. Nya ŋumewo katã va tsi. Ŋu ka tae migblɔ nya na xoxo keŋkeŋ ɔ gema la fia? Ewu ŋku na ame ŋutɔ loo. Wòwɔ nɛ wòle aƒea me. Ame nɔ gblɔm nɛ zi geɖe be xɔ dzigbɔɖi, xɔ dzigbɔɖi. Ekpɔ nu ya katã ne va do go tso nya me fia. Wòzu be menye ƒomea me tɔ hã nènya hafi o. Azɔ foto ya ka me dzrɔ kɔvi na ma? Yi hɛ nyi yi. O, menye ame dzrɔ ya va dze mi enye ya? O, ete yi tututu le ya yi. O. Ke ƒe be mía nɔvie nye amedzroe va dze mí hã. Ete ke ŋkɔ ko yɔ no. Wobe ŋkɔe nye Mazikpo. O, xixea ame lololo. Amedzroe va dze mí hã be ye ŋkɔe nye Mazikpo. O, ke mía nɔvi le eme. Mía nɔvie meva dze amedzro mí. Ete amedzroe ƒe nya gblɔm mele na wò ye nye ya. O, woda vi no. Nya nɔvia le nye ye e. Nya nɔvia ye ya. Mawo li wo zikpui na me dzro nɔ nɔnyi ne mia xo gbe le ŋu. Eyio ete. Ame dzro woe zɔ yi. Nya gbɔ fa. Yo ma zɔ ɖe mia ŋu. Woƒe ne va ŋu gã ŋutɔ me be ye va yi ƒe ƒome tɔwo dzi ne tso hapa si mi he va. Nyateƒee? Ee, nyateƒee. Ame gbɔmenɔ via va nɔ nɔnɔme aɖe nɔm ɖe ŋunye. Eƒe dzi dzɔm nam ŋutɔ ena be medzo le wo gbɔ. Evɔ metso emugã ŋutɔ me ye meva tsatsam ƒo nye Mawu dzi. Yoo, ke woe zɔe. Ŋkɔwò ɖe? Meku ŋkɔdzi ye mazi kpo. Eyoo, ke woe zɔa ke? Ye nèva be ye xɔ ƒometɔwo dzi ma? wò ƒometɔwo gbɔ ema nèva dze. Kpɔ foto ya ɖa be meke ma le. Nye fotoe yi ke wotsɔ hafi va dze mia gbɔ. Amedzro aɖe kɔe ɖe asi vɛ. Ebe yetso half past nɛ. Ye wòbe wò nèva amegã ŋutɔ me be yeva yi ƒe ƒometɔwo dzi ge. Ye wòkɔ fotoa vɛ. Yoo akpe. Yoo, efia be nye ƒometɔwo gbe meva dze afia. Yoo, wò ƒometɔwo gbe neva dze. Woe zɔ. Yoo. Woe zɔ kaka. Yoo, mezɔ ɖe mia ŋuti. Ta awoe nye ɖevi yi ke nɔ dada si nonom hafi wòkɔ dzoe. Oo, woezɔ, woezɔ, woezɔ keŋkeŋkeŋ. Eyoo, akpe na mi. Eyoo, ke nye hã medzo, nye hã va yi dzi nye ƒometɔ. Mi menyam o, gake ale ya nènɔ wɔm le aƒea me le mía ŋuti vevietɔe nye enye dawo xoxoa? Yi te nya yewo katã va dze ƒo. Ye kpɔ abe mía dometɔ ɖeka ene. Efo, mègadzo o, no mía gbɔ ko. Ne èdzo ɖo mìke ŋutsu velia kpe ge na, no mía gbɔ ko se, mía katã ƒome ɖeka ko míenye. Esia. Eyowòme si ke ale miegblɔe kɔ, nye hã makpɔ bɔ dzi le aƒea me. Fifia, ele be mialé nɔvi si. Ao ƒome akpe ɖe mia nu nu miesi ye. Yehowa se miese. Yehowa kpoli ke fiti ava se nyateƒea nyateƒea edim nele be ase ava se ta nu trɔtrɔ ga dzo enu trɔ dzo mia va nɔ ƒa me le nɔvi si le le me ese nya. Ayo masi. Yo. Akpe be meva kpɔ ƒonye ma o. Yoo ete. Ezã ɔ yɛ dodom ta ke mí mɔ bia ge. Yoo emɔ ɖeɖe li ke miadaƒe menyui loo. Yoo.